Emirimo y'okwetebeekanisiza aha mikoro y'okwemeka Bishop omusya ow'obureeberezi bwa North Ankole yaahwaire. Ahu mushaki waitu yaahikira aha kitebe ekikuru eky'obureeberezi yaashanga entebeekanisa zoona zaahwaire. Omwebembezi w'eihanga niwe arikuza kuba omugyenyi mukuru aha mukoro ogu.
Obwe harikuburayo eshaaha nkye zonka obureeberezi bwa North Ankole bukatunga omureeberezi omusya, The Bishop Elect. Alfred Muhoozi, abeebembezi b'amakanisa omuri North Ankole baasiima Bishop Stephen Namanya orikuza kuhuumura eizooba rya nyenkya kare ahabw'ebyo ebi akoreire obureeberezi omu myaka munaana n'ekicweka ei aaherize ari Bishop. Aba baayoreka oku Bishop Stephen Namanya abaire ari empagi mpango y'obureeberezi, okurabira omu ntunguuka hamwe n'okubuurira engiri. Kandi nitusiima Ruhanga Bishop Stephen akatandika omu mwaka gw'enkumi ibiri ikumi na etaano. omu kwezi kwa munaana hati yahitsya emyaka munaana n'ekicweka akozire emirimo mingi kwongyerera aha Bishop Muhanguzi atuuhire amashomero abuuriire engiri omu biteerane bya buri mwaka n'okusiima kw'okujunwa n'ebindi byona ebi akozire enguuto za koraasi ezi orikureeba ziri engondo ebyo byona ekanisa y'abaana kandi n'obumwe bw'abaishe-emwe boona omu bureeberezi bwaitu, abaahure hamwe n'Abakristaayo.
Social Development, Spiritual Development, Financial Development, ahabw'okuba eby'esente abitungwire, eby'emituuranire y'abantu yaabitunguura. Tushemeise amakanisa agombekire hariho obuteeka burungi munonga munonga munonga obu ndikugira nti omu myaka munaana. Kandi Rev.
Canon Baraire Benon, ori Ssabadiikoni wa Rwemikoma, yaasiima Bishop Stephen Namanya ahabw'okwenegyeza entunguuka omu maka g'abaahure ab'obureeberezi. Tumusiimiire enyegyesa n'entunguuka mpango eri omu maka gaitu nk'Abakristaayo b'obureeberezi kandi ahabw'omurimo gwa buriijo ogu gwatandikire ahabwa ekigambo ekyo eky'engiri. Tureebire omurimo muhango okukwatanisa na gavumenti okuhikaanisa abiheereza ba Kristo n'Abakristaayo baabo hamwe n'okubaihura omu bintu byona ebi tushemereire kwerekyera. Mbwenu nitumusiima munonga munonga munonga. Atworekire enkurakurana yaatworeka oku tubuurira engiri kandi yaatworeka entunguuka ei twine amatsiko kandi ei turikuhaya kandi ei turikushaba Ruhanga ngu na Bishop Elect Muhoozi nitwija kuba tumuri enyima nitukora nabo nk'oku tukozire n'obu. Muhairwe Wilson ori memba wa Synod y'obureeberezi yaayoreka oku ashemereirwe kandi yaayoshabira The Bishop Elect Omusya Alfred Muhoozi kugumizamu n'okubuurira engiri. Nyowe nk'omuntu nshemereirwe munonga ahabw'okwakiira the bishop elect now the bishop of North Ankole owa kashatu ou turikuteekateeka ngu omurimo gw'engiri yaaza kugugumizamu, ou turikuteekateeka ngu entunguuka ei the right Rev Stephen Namanya ohuumwire yaakuza kugumizamu. Mbwenu North Ankole tushemereirwe ahabw'okwakiira. omureeberezi waitu wa kashatu kandi ou turikukunda kandi ou turikuteekateeka ngu nawe naaza kukora omurimo gw'engiri n'ogundi oguraabe nigwetengyesa ahabw'obureeberezi bwaitu. Nawe naija kumentaininga ebi kandi naayongyeraho munonga okugira ngu Ruhanga ku ariba aturinzire nawe yaaza kuhikya obunaku bw'okuhuumura abe aine ekihango eki arikutsigaho. Obureeberezi bwa North Ankole bukatandika omu mwaka gw'enkumi ibiri na etaano na Emeritus John Muhanguzi Omu mwaka gw'enkumi ibiri ikumi na itaano, yaasikirwa Right Rev. Stephen Namanya, orikuza kuhayo ofiisi eizooba rya nyenkyakare, obu arikugiheereza The Elect Bishop Alfred The Elect Bishop Alfred Muhoozi. Obwa Sky TV yaga enshonga, ndi Job Kato omuri Kiruhura.
Webare Job Kato ahabw'amakuru ago.